झारखण्डके राजधानी राँचीके हरमू मैदानमे तीन दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व सह रजत जयन्तीके आयोजन अठाइस उनतीस तीसके भऽ रहल अछि ओहि लेल आइ झारखण्ड मैथिली मञ्चके द्वारा हकार सह आमन्त्रण रथके हरी झण्डी देखाकऽ रवाना कएल गेल अध्यक्ष विनय कुमार झा कोषाध्यक्ष जयन्त झा संरक्षक अरुण कुमार झा सहित मैथिली मञ्चके सङ्गे सभी सदस्य हरी झण्डी देखाकऽ रवाना कएलक आउ सुनाबै छी अध्यक्ष आओर

पहिल दिन उद्घाटन करता हमर झारखंड के मुख्यमंत्री जी छथि दोसर दिन महामहिम राज्यपाल कार्यक्रम के उद्घाटन करतथि संगहि झारखंड मैथिली मंच के द्वारा मिथिलांचल के रूपरेखा एतय तैयार कर रहल है मिथिला के खान पान पहिरन हो रहल एवं ओकर भाषा संस्कृति जे छै तकर प्रचार प्रसार के संगे ओहि रूप के एतय अपने लोकन के देखायत राठी संगे जे लोक मैथिली प्रेमी सब छथि सबके हम निवेदन करबनि आइ हकार के लेल हमर रथ से रवाना भ रहल है रांची शहर के विभिन्न मार्ग में गुजरते आइ से लऽ कऽ अट्ठाईस तारीख तक सब गोटे अबोध अपना बाल बच्चा के लऽ कऽ अबोध जैसे कि अपन मैथिल के जे सभ्यता संस्कृति अछि जे खान पान अछि जे पहिरन ओढ़न नहि छै जे हमसभ स्टेज सब पर झलक देबै अपनो हमसभ जे झलक देबै बाल बच्चा अगर हमर देखतै तऽ ओ सब सीखतै ताहि लऽ कऽ सबसँ निवेदन करबनि ओ सब आबत अट्ठाइस के विद्यापति दलान में उनतीस और तीस तारीख के संध्या छओ बजे से हरमू मैदान में भव्य आयोजन आयोजन हैत गीत संगीत के सेहो आयोजन छै खान पान के सेहो छै

छै एतऽ आब अही सबहक देरी अछि हम तऽ एकेटा कहब एक एक आदमी एक एक आदमी घर छोड़ कऽ हर मैदान में उपस्थित हो आ लोग के प्रदर्शित करियो जे अहाँ के छी अहाँ की छी अहाँ मैथिल छी मिथिला प्रेमी छी अहाँ मिथिला के झंडा वाहक छी आओ आओ हम सब हरमू मैदान में झारखंड एवं मिथिला के संस्कृति की छै ई सब सजा जा रहल छै और जय मैथिली जय मिथिला जय बाबा विद्यापति जय दो दिन उनतीस तीस झारखंड मैथिली मंच के प्रोग्राम में ई हरमो मैदान मिथिला में रहत मिथिला के कार्यक्रम से उत्प्रोत रहत तमाम मैथिल के बजाबक लेल हमर प्रचार रहत आ रवाना भऽ रहल अछि और तमाम राज्य के मैथिल से आग्रह है जे एहि मैदान में ज्यादा ज्यादा उपस्थित भऽ मैदान के मिथिला मय कर दिल जाए जे मिथिलांचल प्रेमी छी मैथिल भाषी प्रेमी छी सब आओ तीन दिन दुर्गा धाम के दर्शन होत हरमू में सबके हमारा सब स्वागत करब जय झारखंड जय मैथिली फिल्म के कह रहल छी तमाम रांची ने अथी पूरा झारखंड वासी के कि अधिक से अधिक संख्या में आबि कऽ प्रोग्राम में शामिल हो हमरा सबके मनोबल बढ़ाबै यह हम जे छै से आग्रह कर रहल सब छियनि विनती कर रहल छियनि जे कि सब एकदम माता बहिन भए जतेक लोक छथि, सब अधिक से अधिक संख्या में